inaka wena mun'wanati ndhavezita ta xilungwa wa vumbirhi mbilu ya mina yi lo mpha hi ntsako namuntlha. Hi yo mhaka ni nga ta hi nyama ku ta mi hoyozela Ndabezitha loko mi tekile xiambalo xa madodana kwala xikerekanini lexi nga sunguriwa hi vatswari va n'wina na vakokwa wa n'wina. Ndzi mi vuyisa ekerekeni leyi kokwa wa n'wina Maxawu Ezekiel Mhinga a nga khuvuriwa eka yona. Xi nga xihlovo lexi kokwa wa n'wina a nga tima torha rakwe ra moya ni ra vutivi. Ndza mi hoyozela Ndabezitha entlaweni wa madodana wa kereke leyi. Yi nga kereke leyi xiximaka no tirhisana na tihosi ku sukela khale ka khaleni. Swi nga leswi loko mi ri laha Ndabezitha mi le kaya ni tihosi tin'wanyana leto tala. Ntsena ni nga va ni endla xihoxo Ndabezitha loko ni nga vuli leswo mi amukeriwa entlaweni wa vavanuna va kereke enkarhini lowu vavanuna va nga ha vangiki ntsena swiphiqo etikweni kambe va nga lo hundzuka swiphiqo vona hi voxe vavanuna. Ina ka, ya kona masalela ni manhlanhla ya vavanuna lava va nga tatiki ni xandla lava va ha ringetaka ku tirha ntirho wa vutatana ni vununa bya vona emitini ni le tikweni. Kambe vunyingi bya vavanuna namuntlha byi bomba hi rigombo. na vudakwa na vumbabva na ku pfinya na ku vhiya mixo walowo namuntlha ni hundzile hi le ka tomu enkosini wa manana loyi a nga dlayiwa enhoveni a ri etihunyini hi xigevenga xa wanuna hikuva wun'we u ponile wa ha ri xibedhlele eka lava xigevenga xa kona xi nga va vavisa Hi hanya enkarhini lowu swiyisa swin'wana swi balekelaka vutihlamuleri bya swona tanihi vatswari. Byin'wana lebya vavanuna i tinsulavoya ta nyama ni moya. Man'wana a ya kona evuton'wini bya vana va vona. Ni nga va ni endla xihoxo loko ni mi amukela eka madodana ni ku mi hoyozela eh, Ndabezitha ni nga swi vuli leswi. Manuku ke, mi amukeriwa leswaku mi ta ta pfuna ku lwa ni mintungu yoleyo ya nsele leyi hlaseleke vanhu va xinuna etikweni ra ka hina. Swi ngo, loko ni ku vuyani ekaya, ni mi vuyisa emurhageni, Ndabezitha. Ku sukela loko Rose na Sunduza va vekile xitina xo sungula, entirho wo aka kereke a wu si hela. Nakona laha misaveni a hi swi koti ku mi vuyisa hi ku hetiseka hikuva a ku na kaya ra hina ro hetiseka laha misaveni, hina madodana na hina vapfumeri. Loko hi ku ha mi vuyisa, ho hlakupima hikuva kaya ra hina ra ntiyiso ri le tilweni. Xo hetelela, loko ni suka ekaya le ka Huhlwana, va ni nyikile xirhwala va ni nyika ni mintundzu yo tala ku ta na yona hi ta mi tlangerisa n'wina Ndabezitha. Yin'wanyana a ni rhwe hi nhloko, yin'wanyana a ni lo bebula, yin'wanyana yi le xifuveni, yin'wanyana a ni bohelele hala milengeni. Va ni nyikile xibutsa xa swivuvutani, va tlhela va ni nyika xichocho xa makhwela ni swipatu na swibumabumelo, ivi va ku, Tingotsa tinharhu ta bangu ge! Ni nato, ni tile nato na tona. Va te ni ku Ndhavezitha, hi vuyisile, homuhomu. Inkomu.